chungah pawh hian lawmthu a sawi bawk a ni. Tunah zai turin kan sawm a, duhsakna kan hlan e.
Jeral Rosanga, Aaa, Zenin fuh leh dawn em? Pathian zarah fuh tur a ngai ang a. Kan hria ang a, fuh loh chuan hau hrep dawn che nia. Fuh chiang te kha ni tawh tawp mai sia. Hei, lar viau pawn awm dan thiam tur aw, ler miah suang che. Umm. Chuan, Zenin a ngai sak dawn?

Phur loh Jela Rosa phur loh deuh a en lui tum pawh a ni ta ila phur loh a har hrim hrim ta hi ka hre i zai ngaihnawm in i awmhil tur tak i thlang thiam leh pek in ka hria a nalh em em a Pu Rosangliana Pu Zawraka hi Mizo zingah hian hla phuah thiam leh hla a hla hi rock genre a pawh ni se ni lo pawh ni se thil hrang hrangah thu hi thiam em em mai a, tin a zai thiam dana pawh hi danglam a, ama aw aw cheng thial ang lo nei sa bawk nen nang ina nangma aw rawn danglam lutuk a ina ama hla i rawn thlang leh chat kha i thlang fuh rem rem em aw fuh chiang te khai ni deuh hrim hrim in ka hria tun chin ah chuan in top fifty ah chuan ila fuh chiang tho in ka hria aw chuan in i rawn san alh em em mai a i kawn fi bawk a chuan marawh chu i zai a sawi sel lutuk tur a tam lo in ka hria. Zaia chuan hei ka sawi leh sawi hnu ka sir a pahnih mi te hi an thiam thlawt a, kei aia sawi tur ngah zawk an ni thin a tiangah chuan sawi tur hre ril zawk. Ban te in tight tawk lo ka tia in phur mah mah in nawr leh thin khanin Jela Rosanga Zaia kha chang chuan a nawr lek lek emaw a pawt lek lek emaw kha a awm thin a, chu laia chu A nalh na tur kha nalh em em tho si khan chang chuan in tla rual lo deuh thin a ni maw kha kha ka lo ui deuh a, chu tih lo ah chuan a bik tak in note ah bass note te kha khatiang ang genre ah nalh lutuk a ni kha tiang a i rawn kal te kha a tha ka ti a Jel Rusanga aw hi chu Zopa hian a sial thlawt in ka hria, mahse ti hian kan hrilh ang che. He icon ah hian tunah khawvel youtube khawvel tun lai ah chuanin internet a that tawh avangin youtube khawvel ah mi hriathlawh tak pawh i lo ni chho tawh ang maw? Mahse kan chapo ni atang hian kan tlak hniam hngei a a hnai nghal tih hriat tur a nia. A ber youth icon kan thlang dawn a, chutah chuan nangmah pawn i nun i uluk a ngai a, nula an lo kal tam ang, nula lo pawh thil hrang hrang an rawn kal tam ang, he thil hian nangmah chauh a ni lo midang ah pawh a ni ang a, amarawhchu chu chuan keimahni hi kan in control theih loh chuan Hniam zawngin kan ṭhang nghal ang. Hi tai awm tur kha chu chu i vawng tlat loh loh chuan i musician khawvel khawvel zai thiamte te pawh an tlak chhiatna a ni tih kha hria la. I ṭha deuhin competition lai a ni tih hria la, i hrisel na te ngai pawimawh la, eng chen ngei thlen dawn maw? Chu zai te chu i nun kha fimkhur ang che tih kha ka chah ngawih ngawih duh che a, i zai thiam ve thlawt a ni. Ka lawm e.
Sawidawn mi
Jail Rosanga kan lui vati hai leh ve zanin chu
ka hlau mai a. Ai rawn thlawh fuh best line nalh lutuk aw a hla thla ni thiam hle mai.
I rawn aw i rawn ti tha hle mai i ka lo inti a hot duh lo a keimah kha chuan chu expect kha sang a ni maw kan beiseina che kha sang a ni umm i rawn tan fuh chho ta zel a a fuh tluan ta zel a fuh chiang te kha i lo ni leh ta a engpawh chu nise. A ti nge zai chhiat duh miah lo mai le aw a lo mawm e zai tha chu chu ka comment thei dan ni mai rawh se. Jail Rosanga a hmasa beran i T-shirt hma mi kha enge khawngaih in i tih lan duh ka ring a e. Hei hi ka pa a ni.
Ti lang rawh le. Aw.
Va tawi leh si ve. I pa nih ka lo ring ve ringawt a, khatia i aw ta ok thank you. I puan bah ina hliah kha ka lo uipui a, chhungte hmangaih kal ta te hi chu tirawa an hlu em a. Chuanin lut ang, intro i rawn lut a e, Sapo country music kan tih ang kha mi, acoustic guitar te, pedal steel guitar, banjo, harmonica leh simple drum, Drum pattern ang chi ho te kha ka rilru rawn lang a, chuanin i rawn ti chho zel, rawn chho zel nangmah a umm in hrosa aw te kha rawn chho zel ta a, chuan nangmah ka duh em pakhat chu a hnia mahin i nghet, a hnia mahin i nghing lo a, a hnia mai nghet lai hi tha ka ti em em a, chuan ih ka thiante khan an rawn sawi tawh a, kei pawh ka lo ziak mawlh mawlh a, an chinah khan competition in tih lai hian ih. Eng nge? Thil reng reng chu thutluk nei chu keimahni vek a nia, kha chu kan hre tho ang a, amaherawh chu he intihsiakna mood ah i bo thak khawp hian tlemawi dang te, rimawi dang te maw a, thil tha ve dang si ang khan nangmah hi a hruai bo chi ka hlau em em a, chan chu i thawm a lian ve ni zep lo chuan ka mi lakah khanin i finthiam pawimawhin ka hria a, thil reng reng. A chhia a tha engkim mai hi ka nunah hianin i lak luh dan tawk hi kan thiam a ngai ni. Fakna pawh a vai vai lak luh tur ni lo a, selna pawh a vai vai a lak luh tur ni lo a, thlit fim thliar thliar fel thiam a ngai a ni. A balance kan thiam loh ni ni kha kan tih sual ni tur a nia. Chu chu nangmah bakah midang te pawh In vain ka hrilh nghal che u ni se, tin time management entir nan chutah kha ta lo kal rawh chu mi kha mi chumi interview te pawh a niang hei interview te pawh in nei neuh neuh a kan lo ral hriat a a lawmawm tho mai a in mimal nun ania sawi ang khan amaherawhchu khami vanga youtube a thawm In neih len avang khan keimahni lamah chuan point kha kan pek chhan phah dawn lo hrim hrim cheu a, hei tunlai chuan ziak thu cheng lo youtube channel siam thar kan tam em em a, an tam em em a content duh in i thil trending thil lar mek kha bawh an tam ve ni zep lo chuan mi pawi va sawi duhna lam ni lo in dawt a ni lo a, khatah khan in thil reng reng ah chin tawk in hriat thiam a ngai a, sawi tur tam a ka rek bung hmawk ang i zai. Tha viau a hnawlh theih chu i ni lo e. Nge ka lawm e. Hnawlh lui dawn chu emaw ni le.
Ril Rosanga, Zai pa an vei nuih phei hi chuan i zai thiamna tawnah kan lu a hai i rawn che tha lutuk e. Tikhan rei lo teh commercial.